basi wagoyo ne nyasaye erokamano kuom okinyi masani motimonwa mondo warad kodi in janeno mobedo piny mondo owinj kuom wach midwa wuoye gokinyi Iluonga Reverend Ayub Ouko, Owara Ahero Yesu, alemo kod kanisa mar St. Mesha Fellowship Church Ahera. An e piny Nairobi, e dala mar Kibra. Okinyi masani, Nyasaye ochako timo ng'wono mondo awuo kodi janeno okinyi. Ndo adwa ni mondo wasom kodi muma ma adwa na asom e kitabu mar Ruth. Som koda kitabu mar Ruth. Som koda kitabu mar Ruth achiel wabiro somo apar gochiko nyaka prariyo gachiel. Kitabu mar Ruth achiel matindo apago chiko nyaka prariyo gachiel muma wacho niya mon ariyogo nowuotho kanyakla nyaka bethlehem kane gichopo kuno dala duto nobwok. Mi mond dalano nopenjore niya, Ma bende Naomi adier? Naomi nowachonegi niya, Kik uluonga ni Naomi, tiende ni ng'ama mor. Luongauru ni malit, nikech ng'ama nyalo gik moko duto osetimona malit ahinya. Nene a nene a ka ka ng'eny gi mwandu ruoth nyasaye oduoga nono uluonga ni naomi nang'o ka ruoth nyasaye ma ng'ama nyalo gik moko duto osekuma malit kama walam wagone ni erokamano yud duong' miromogo Nyasaye maduong'. Iwinjori kod okinyi, a malo Ruodh Ataro Ngala, kitimo ng'wono ne dhako kod dichwo, dayo kod jaduong', kijana kod nyako matin, mobedo piny mondo owinj kuomi. We malaika magi lor, Nyasaye ka yawo paro kod winjo mag jomobedo piny Nyasaye, irwak chir Irwak geno kuomgi sani. We giwinj kuomi nikech in kendi ema iromo. Alamo ka yie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Oh, mana kaka awacho iluonga Reverend Taibo Uko. Nyasaye gi ng'wonone ochako ot- miya kinde mondo awuo kodi Janeno mar Lolwe TV okinyi machalo kod ma. Ang'e ni en okinyi ma weche ng'eny. Jok moko nie kiteni mag midekre, jomoko be osewito geno kaluwore gi kama piny otunde gi ji, weche tek, weche galagala. Oh, wach ma ruoth miya gokinyi ma adona wuoye en nigeno neno moruchi mano e wach ma adona wuoye kodi o asomo wach e kitabu mar ruoth ka ruoth nyasaye kelo weche moko ma roho maler onego welre ne pachi mondo iwinji e yor fwenyruok modhi gi iye o Ondiki ni e kindeno mane jobura ne rito piny Israel, noyudore dichuo moro kamiluongo Bethlehem Juda. Dichuono nong'ere kod nying mar Elimelek. Ne en gi dhako miluongo Naomi. Kendo Nyasaye gi ng'wonone nogwedha gi nyithindo ariyo. Nyathi maduong' niluongo Malon, eka wuoyi matin niluongo Kilion. O kech nowuok maduong' e piny Bethlehem Juda, kendo Elimelek nowuok gi joode ka gidhi mondo giom kech. Ne gidar ka gichomo piny moab e kindeno kane gidhi kamano o nyasaye ne ni kodgi kendo ne giwuok gi mwandu ma gidhi e piny mar moab sama ne gitundo kuro ne gidak kuro kuom thuolo moromo to sama ne gidak kuro ndiko wacho ni chwor naomi miluongo elimelek noninde bade notho e piny mawendo notho e piny jomoab ka notho kamano gino nokelo luoro ke sama ne giwuok ne ok ging'eyo wach ma kamoro ni mbelagi ne ging'eyo ni giyombo kech ne ging'eyo ni weche ber sama ne gidhi e piny jomoab ma gichako dak kamano o oh, Tho nobiro monego chwor Naomi, jaduong' Elimelek nonire bade moike. Wachno nokelo bwok ne Naomi, kendo gino nochalo gima owito genone. Gino nochalo gima ogoye ka stroke. Kech adier wan gi weche ma ka dhako chuoro tho to lale noneno adier kodong' kende oneno gik ma yande ok timre nyalo timore nikech chi liel ji ochayo chi liel onge nying chi liel en ng'at ma okaw ni oonge kumochom Kendo kata yuoche nyalo tugo kodi lweny ka chuori mane onyalo chung' ka weche tek onge ne e bwo maram. Ago ne Nyasaye erokamano mane ochako duo geno manok kuom Naomi. Kech kata Elimelek nosenindo To Naomi ne pod nyalo choko chunye ke noneno ka pod ne en gi jowuoyi ariyo. Oneno Malon to oneno Kilion. Joluo nogo ngero ni wuoyi siro. Ma siro kech, ma siro ajara, ma siro wich kuot. Wachno Naomi no, uh, Naomi noparo mochako yudo chir wacho ni kata dichuo nindo da an gi jowuoyi ma kiny ne mak bada an gi jowuoyi ma kiny ne dong' kara an gi jowuoyi ma kiny ne sir weche matek wachno nomiyo naomi chunye obedo gi mor manok to kaka jachien jakinda ino kaka jachien ok nindi ah, muma wacho ni bang' higni apar jogi nodak ka yawuot naomi ng'wono notimorenegi ma gibedo jomadongo giyudo joutgi oyud nyi moab kuma ne gidake ka malon okawo orpa to kilion okawo Nyako miluongo ni Ruth. Morne duong', ino Naomi noneno adier. Nyasaye kare pod jang'wono. Kech omedo mbapa. Omiyo koro wang'eny. Ochako ywa monde woriwo kodwa. Wachno ne okelo migalko e pach Naomi moneno ni piny ber. Oneno ni gik moko pod ni kare. Kata ne dichwo nindo, Nyasaye aneno ka pod timona ng'wono wachno nomiyo galore ndike muma ni kuom higni madirom apar a jachien ma jakinda nochako wiro mochamo nyithi jaomi ma jowuowi ariyo malon gi kilio nonide badgi kendo noikgi ma wachno nokelo bwok maduong' koro kuom naomi ma naomi oneno adier ni yawa jowadwa kama chope achopo kama tek geno rumo gima nya neno nanyalo mako jachien ochako gweyo jachien ochako wiro jachien oweye gi lwete nono jachien ogolo geno kuome ing'e ni sama ne naomi ne wuok e piny juda bethlehem to nitie kaka notimo neno koweyo ji e nyadi mang'eny ka ji jowuok samoro ng'ato wuok e piny kaluo owuok odhi manyo taon samoro ji jatimo neno kata sama ng'ato oyudo appointment oyudo tich to ojatimo neno ne jok ma jo gin go ni an to koro nyasaye oyawona yo an koro awuok nitie gik ma wapango mondo otim naomi be nowacho wechego sama ne giwuok e piny bethlehem juda nonenore ka ng'ama lich ahinya nonenore ka ng'ama jahawi noneno ka ng'ama oyombo dhier nonenore ka ng'ama osekalo kech mane chamo jo bethlehem juda to nyasaye kod ng'wonone pod nitie kata sani ne jal mobedo piny winja winja maber ei roho wan gi neno ma ng'ato nyalo timo ma ng'ato pakre kaka nyasaye osetimone ng'wono ng'ato nyalo pakore waseneno nyaka jok mosewe nyasaye sama odwaro gimoro to olemo kendo mano nyalo kaso jatich nyasaye mondo ochung' kode e lamo to ma- mana ni koselam kode mowang' ruoth oketo gimoro e lwete sechego kok onenore ma owach weche moko ni jatich nyasaye notiyo olowa kech sama nodwaro to nobolore to ang' obedo gi chuny moro mar achaya mar ajara mar chako thino ji koro wuotho koting'o ume owuotho gi wikoke nikech ang'o ruoth oting'e malo wachno notimore ne naomi e piny mawendo piny ma ji okiaye oneno no dhi maber jodala gi no oneno no dhi maber kata ka ne giwuok jogo ne nigi geno ni chieng' moro nyalo wiro naomi be nyalo chak luongo jomoko kaka ji joyware ka ng'ato osedhi to luongo owadgi moro kata wuod owadgi moro onyalo mako bade samoro geno nane nitie piny bethlehem juda ni mit ka naomi kata elemelek Ne ywa jomoko be gole kech. Ne ywa jomoko be gole tura. Ne ywa jomoko be gole siko mane nie piny Bethlehem Juda. Mak mana ni nitie kaka jachien nyalo gocho ne ng'ato ataro nyalo loko neno ma ng'ato timo monyone buru sama ne naomi odong' chwata kodong' kende kamano imondo jawuote ochako neno wich kuot ochako wuoyo kende wacho ni to diachom kanye jodalawa ne osengina wuo ne giseneno adier ka gik moko dhi koda maber dang' achom kanye dadog nang'o dadhi awach nang'o dagone ruoth erokamano ondike muma niya sama ni naomi odong' Gimon jowuot ariyo en gi Orfa to en gi Ruth. To wang' uwinjo ujumbe gik ma Ruth timo ne piny jo Bethlehem Juda kaka Ruth Nyasaye oseparo jothurgi kakelo chiemo golo kech kech Nyasaye to en Nyasaye singruok kendo Nyasaye ok keth singruoge. Ruth uh, Naomi nobedo piny gi mon jawuote oparore kakodwa chakodok wuoyo gi kuma noseaye kuma nosejaro kuma nosethianonegi kuma noseweyo ni ok ginyal kuma noseweyo ni jogo ni piny kama noseweyo ni chung' chame ji kar kech kar dera kakodwa dok kanyo wachno nochamo chunye eka owinjo wach ni ruoth nyasaye osetimo ng'wono ne jo-bethlehem juda kogolo kech okelo yieng'o kelo cham ruoth nyasaye osechiego piny osechango piny ma yande tuoche nitie nochako wuoth mosmos wacho ni piny mantie piny ni chamo ji okawo orpa gi ruth gimako yo madok juda muma wacho niya sama ne giwuok kamano weche notimore nami noywagi nyisogi ni winjo nyiga nyasaye ma jachwech polo gi piny osetimona weche magalagala doguru thucheu mondo nyasaye notimnu maber kaka nutimona maber gi joga mosetho ng'ato ka ng'ato dog dalane wachno nochamo chunygi ka ging'iyo kamano muma wacho ne giywak matek mon ariyo mon adek orado ma mon liete ruth chiliel naomi chiliel orpa be chiliel mon liete orado gi ywak gi ywak e yo ka gidhi naomi wacho ni giwinjo an sana oseromo ma ok anyal bedo gi dichuo ma chak anyuol kendo asebedo ng'ama oti kata de bedi bedo urito kurito dichuo monyuolo uwinjo nyiga dhiura dhiya mondo ng'ato kendu ubed gi ng'wono kuro ubed gi miwafu wachno Nomiyo Orpa oywak matek, mong'ado kauli, ong'ado bura. Nonyodho wuon odgi, mowuok odhi. Awuoro Ruth, mane otwere gi da mare. Wacho ni winjo, an ok adhi. Dagi nyiso ni winjo, dhi adhiya nyara, to twere gi ruth nitie tweruoke gimoro manyalo kelo faida nitie tweruoke gimoro manyalo kelo ohala nitie tweruoke gimoro ma ng'ato nyalo neno lembe ruth notwere gi damare wacho ni winjo kada gi chune nodhi to wacho ni we chuna iwinjo kumidhiye nadhiye kama noiki noika nyasachu nobed nyasachwa mano wacho mana ruth wacho ka naomi noneno ramo mane ruth oramogo nochune mondo odhi kode odhi gi wich kuot gidhi to gidawo moliet odhi gi wich kuot kama gichomo be gikia gidok gikia gima gidhi wacho ne gisetimo neno nam inyose lichore ji noseng'e ka ng'ama mowuok nosenene ka ng'ama nigi chia sama nodok se ka wajara gi wichkuot ka wachaya odok to onge nying odok ka chiliel malete ni nono wacho niya ruoth nyasaye ma nyasacha no awuok gi mwandu to nyasaye osetimona malay muma wacho niya sama naomi nodonjo gi ruth dala te nowuok kiromone mera dala nobedo gi bwa ka mondo dala noringo dhi wacho ni mabe naomi adier gidhi gorwenyo ji chilelo kaka nowuok kaka oduogo oduogo magalagala oduogo kare remrame oduogo konge geno oduogo nono oduogo kochamo mondo otieko oduogo kende oduogo ka chieng' liel ma onge geno penje ni mabe naomi mane wach mane omiyo naomi obedo gi kuyo mane wach mane ochwero wa- pi wang' naomi wacho nowinjo weuru luonga ni naomi kech naomi en ng'ama mor mane mining mar nying naomi nyiso ng'ama mor weuru luonga ni naomi tinende luonga uru ni malit nitie wach manyalo goyi di dhako kata ka mibeteno mi igol nying ma ji luongigo mi ne ane adier ka sama ng'ato luongi to chalo ng'ama nyieri mano gima notimore ne ruth wacho ni weuru luonga Naomi wacho iwe uluonge ni Naomi, luonga uru ni malit. Nikech Nyasaye manyalo gik moko duto osetimona malit. Iwinjo dhako ka mibetena, wan gi weche manyalo timoreni. Samoro isekale, samoro inenogi, samoro ichal gi Naomi mano neno ni gik moko ber. Samoro dichwo noyudo tich mochako maber, uchake ngima mamalo, kamu notunde, ne onge ng'ama nyalo paro ni niduog kama nitie sani nisetimo neno maduong' to jaruch neno donjo mano satan ma jakel dango wete jal ma jakel gik maricho nomayi gik moko samoro nonego dichuo kamibeteno samoro imbe nchiliel ichalo gi naomi sani weche mikale gin weche matek we akoni niya wan gi chunje magalagala ma samoro nyalo gore gi dongo ng'ato samoro nyalo gore nyaka gi ngima mar ng'ato ma neno manye itimo nyoro chak ole buru neno manye itime nyoro chak kelni wich kuot wan gi chuo masomo noyudo tich ne giwacho weche machalo mag ajara ne chuo wetege wan gi mon ma kopuonjo nyithindo nyithindo onjo tich to mon mamoko kone ka mon ojaro mon kowuotho owacho weche moko ma ok chal janyuol wechego ok dudo nyithindo ma nyathi mane oyudo tich maduong' simo biro ni tich orumo nyathi odok e lam samoro kong'o nyalo rundo nyathi ma kethne tich samoro sasia mar wuoyo mara jara mara chaya nyalo manya dhi tich ka be nitie ma gino chak duoku e zero gik ma ne ng'ato pango nyalo lwar piny nikech neno mane otimo kwongo wan gi satan ma jaruch neno ma ji osetimo chieng' onogo kane lazaro nindo nokelo wich kuot kane ineno ka lazaro nindo wuoyi achiel maonge omin mare onindo ji ng'iyo lowo to maritha gi maria odong' gi kuyo ji penjore niya ere geno ka yesu odonjo yesu odonjo bang' ndalo ang'wen koseik dichwo jaduo geno nitie kata jachien ne oserundi kata jachien orucho neno mane itimo mane ji ong'eyo kata ibed japuonj mane puonjo maber samoro ne yudo ahero rumo gi kong'o samoro satan nokelo tuo pesa mane yudo donje tuo gima inyalo kwano maber onge idok e zero kuma ne ikia wan gi yesu manyalo duogo geno ma satan nogolo wan gi yesu manyalo timo ni ng'wono kata mana kama ibeteno akia wach mikalie wach odong' achiel yesu ono jateko yesu birigedi e loya yesu chien mar jomotho yesu ono nyalo timo ni sani akia gi mikale akia geno akia neno moruchi akia wach ma ikale matek ka tibed mana nyako matin nidhi ka tedo to fundeni oriemi giminyalo maki maber onge idok dalau idok chako ziro nyiri manyo ong'eruga ni osenyuomi chak neni kiduogo e dalau in miluongi mondo ibudh oche we akoni niya yesu nyalo mako badi kanyo we ywak dhako we ywak jaduong' kata oriembi e lowo kata omayi lowo kata orundi nyithindo yesu nigi teko yesu jaono yesu nigi loch nyalo mako badi kendo Ere neno moseruchi? Ere neno moruch kuomi dhako? Kata ne nyuolo nyithindo, to nyuolo rano gi te. Nyidhi elori, sama iwuoye ni nono, iwinjo. Kata nyithini kisoni ochamo, michak idok dhako ma onge nyathi iluonge migo matisenyuol yesu nitie manyalo timo ni ono kata in kijana inyombo to ni mon dhi ikwano mon ipango kamano neno manyise gimiwa ni wuod ng'ane nyoseyudo nyama kama odak odhi dhi maber jachien ogolo dhakono kuomi idong' kamano ket nitie wiye moko mane otho ka gin wasumbini giduogo ichieno ji e dala yesu nitie kawuono ka ng'ato yie kuom yesu jateko mar kalvari nyalo duogo geno kendo nyalo duogo neno kendo kuomi ondiki niya ondiki e kitabu mar ayub apar gang'wen matin abiriyo ni kosetong' yath kosetong' yath ma tiendene otop osike otop e lo tiendene two ber onge to kowinjo much pi geno nyalo duogo mochak loth ka yien mochako ti iwinjo kata noriembi tij dichuo ma ng'ato nowango ni wach idok e gweng' samoro ipuro ne ji in ema ji mi tije moko mokiwinjorigo to in bende in dichwo matimo tije mosomo wachno chalo gima onge geno wawuo kodi niya kata jachien norucho geno to ndiki niya ni nitie geno kosetong'e yath samoro en tuo moa kodi malo akia en tuo mane kata obedo ukimi manodonjo e remo mochami dong' choke ionge geno yesu nochiero nyaka joma notho yesu nochango nyaka jathan gima nyalo tamo yesu onge gima nyalo tamo manuela onge gima nyalo tamo shimba kayuda onge yeyeya e nying yesu kuom remo teko mar remo nigi loch nyalo changi sani kuom remb yesu go nitie kuom remb yesu chang nitie ere dwaro ma chunyi okinyi ere dwaro ma chunyi dhako dichuo ere dwaro ma chunyi iwinjo chiliel kata ilaro kodi lo yuecho gi ogoni matek mwandu mag omera ok dhi jodongo chuo kwa jompiny bed gi geno yesu nigi teko sani nyalo mako badi ma in be kiny kwan kari nyithindo mane oweigo nyasaye nyalo anegi piny ma kiny gibed ji we koso geno kata noruch neno yesu nitie pod biro kelo neno maduong' moloyo mokwongo gik ma notimore ne ayubu ka nyithindo tho mwandu orum e lwete muma wacho niya ayubu noyudo gik moko nyadiriyo in iwacho ang'o akia kama satan osemako nigo akia neno ma satan osego oko akia wach ma jochien osedudo nigo wacho dong achiel ka ng'ato yie kuom yesu kata noruch neno kata chaya ne duong' kata nyiero duong' kata ionge gimoro minyalo kwan yesu nyalo timo ni ng'wono yesu nyalo timo ni ng'wono akia wach mikale akia wach mikale jaduong' kata obed mana court case modonji ni pesa mane in go osedhi ous dhok moruwe kul kech iyalo neno ruchi idong' non idong' buga idong' chwata idong' ichake zero mer abi ing'e yesu jal mane okelo yor ono mondo oyal weche matek mane loya maber mako mako kesni tinyalo mwomo winja maber kata obed lo milar manyo ne kowuoke ma ji otho liet opangore e dala kech ilaro lo moro en lo manigi sasia molalo geno ginogolo neno kuomi wan gi yesu jeru geno ere kaka iwinjo yesu nitie adwa ni walam kod nyasaye iwinjo dani kati donge ni kwayo Miro kelo ni nyithindo dhuro. Wago gini notho ike tok dala. Dala ni chalo fane center. Kawuono gokinyi. Ji wuoyo kuomi marach. Yesu odonjo kinyi. Yesu de Nazareth ngima. Kuom remb Yesu. Yeah, yeah. Yesu nyalo mako bad nyikwayigo. Machak tim ni ng'wono kendo. Sama Ruth nodok gi Naomi. ing'eyo gima notimore kane ne imanyo kama inywole ruoth sama boas nobedo gi ruth kanye ma ruoth noae kanye ma ruoth noae kata in sani nyasaye nyalo losi kata ji nosenyiero kata ji nyoseweyi kata ji nyosejwang'i wan gi nyasaye ma jaduog neno wan gi nyasaye ma jatimono ere dwaro mar chunyi kata ituoi ne kitanda kata gik mipango go yamo we alam kodi ruoth walam kodi nyasaye marono walam kodi jabaro nam walam kodi achiel mar apar mar polo walam kodi yesu jateko mar kalvari nitie walam kodi nyasaye jaduong' mar jodongo bade em tek bado timo chuma ngima ting' badi kama intie miame wang'i dhako maka maka kama rami kata nyathi motamie maka maka iyi teko nitie biro chopo kuomi teko nitie mar loch mar ono meda beda gi yie walam ruoth nyasaye ma en ngima rabi jateko amalo nyasaye kod okinyi ne dhako mogo chonge pinyni ne dichuo maywago pi wang'eni ne jaduong' molorne okoni ne kijana ni nyasaye ne nyathi kich nyasaye maywak okinyi godhiambo ne chiliel ni japuonj ane gimalo kitimo ne gidwar chunygi ne amalo japuonj none gik madongo mitimo e kinde mag muma kata sani pod intie kata sani pod ingima kata sani pod in gi teko mar chango jatuoni mar chango dhako ma nyathi otamoni mar golo misumba nyasaye mobedo piny okinyini mondo obed gi kare kendo los neno maduong' nyasaye tok neno mokalo kata jochiende nogore gi ngimane kata tuochene ngimane kata gin mag remo mag choke kata en sickle cell anemia kata obed kansa mar duol kata obed kansa mar obwongo ah yesu in gi teko mar change sani asewali japuonj amalore ng'ato kod ng'ato par nyakalolwe tv nyasaye par ni kokelo par josfat nyasachwa ne idara kidara Tingi malo riek japuonj nyaka ne joyalo mayale lolwetini ka itingi malo ruoth kuom we wachni mondo winje tung' piny ka tung' piny nyasaye itingi malo rabi par uh, pasta nere ambewa ting'e malo baba ipar nyasaye nyaka ogola madichwo iting' abol malo japuonj odoyo nyasaye nyaka samboe migi ng'wono japuonj iparo medo nyasaye mar ono aselami kayie nondo wachni owinjre alamo nyasaye nikech nyasaye we dwa chiyo timre kitimo ne ng'ato ka ng'ato machalre kaluwore gi yiene e nying loch mar yesu kristo amen amen amen o an ma wuoyo kodu iluonga reverend tayubo uko an wuod nyakach kandaria owara ahero yesu alemo kod kanisa mar st meshak fellowship church hera an e piny nairobi kamoro ni kibra e nairobi ka be wan gi branches mopogore opogore kariobangi north kariobangi south uh, nyaka joja otelnegi pastor uh, ezekiel abuya wuod mikaya wan kod kanisa mombasa motelnegi dikon samba ngachra nyaka e piny kisumo kama headquarter nitie but uh, kisumu polyview kanyo ma archbishop nitie jaduong' jafeth onyanga kong'o nyasaye mondo ogwedhe kweth kanisni watek moro amora ma gintie e piny orongo o, piny ah, ah, nyakach thurwa kama nitie pasta dana buta nyasaye mondo oting'e malo gi kanon gi jodongo te an kanyo nyasaye mondo omedu teko nyasaye mondo opar kanisa man piny alara motelnegi owadwa gabriel nyasaye mondo otimni ng'wono gi frank gere nyaka jenoremo omedu teko pasta o jo ndege nyasaye oting'u malo riat nyasaye mondo par dichuo iluongo ajwang' zakiel e piny kasguga nyasaye mondo oting'i malo nyasaye otimnwa ng'wono riat ng'ama dwara e piny kibira an gi nembni mamiyi igo nembnigo